Исемнәр бакчасында. Бүген без исемнәр бакчабызның ике аллеясын тамаша кылырбыз. Ягъни профессор Гомәр Саттаровның татар исемнәре сүзлегеннән Б һәм В хәрефләренә багышланган бүлекчәләр белән танышып үтәрбез. Борынгы йола исемнәренә килгәндә, шундый бер кызыклы факт игътибарны җәлеп итә. Элек төрки халыкларда баланың кайчан тууына карап исем бирү гадәте булган. Халык бәйрәм яки базар кебек шатлыклы, әһәмиятле көннәрне генә түгел, бәлки көннең аяз яки буранлы, яңгырлы булуын да исәпкә алган.

Еш кына баланың нинди көнне түгел, ә кайсы елда тууы да игътибарга алынган. Әйтик, унике еллык хайван циклы календаренең Барс елында туган ир балаларга Барс исемле яки шушы сүз катнашкан берәр кушма исем Барсбай, Барсхан һәм башкаларны кушканнар. Әлбәттә, монда баланың барс кебек көчле, кыю булуын теләү мотивы да ачык чагыла. Бу мотивны башка киек хайваннар, кошлар яки таш, металл атамаларын исем-компонентлар итеп файдаланган башка бик күп очракларында күзәтәбез. Әйтик, бөркет, батырлык, кыюлык символы. Гарәп теленнән кергән яхшы корыч мәгънәсендәге Булат исеме бала корыч кебек нык булсын дигән теләкне эченә ала. Балтабай, Балтай, Балтан, Балтач кебек исемнәр, бала балтадай үткен, нык булсын дип теләүгә мөнәсәбәтле. Биредә Бүре исеме беркадәр үзенчәлекле урын алып тора. Бер яктан, бүре борынгы заманда изге хайван, тотем, нәсел башлыгы итеп саналган. Икенче яктан, ир бала туганда ул тешле булса, Яки, аңа озак вакыт теш чыкмый торса, шулай ук Бүре, Бүрекәй, Бүребай кебек исемнәр кушканнар. Бу исем хәзер Буриев фамилиясендә очрый. Б хәрефенә башланган исемнәрдә Бәхет, Батыр, Бай, Бик компонентлары бик еш очрыйлар. Моның сәбәпләре, әлбәттә, һәркайсыбызга да яхшы аңлашыла. Дөрес, феодаль җәмгыятьтә бик, бай атамалары сан-дәрәҗә титулы булып та йөргәннәр. Әмма исемнәр составында аларның мәгънәләре күпкә киңрәк. Һичшиксез, балага байлык, муллык, дәрәҗә теләү үзе дә ят күренеш булмаган. Тик монда материаль байлык кына түгел, бәлки рухи байлык, күңел байлыгы да күздә тотыла. Мәсәлән, бай шат, Шатлыкка бай булсын, бай котлы, коты, ягъни бәхете мул, тулы булсын һәм башкалар. Исемнәрдә бай, бик сүзләренең күп, нык дигән мәгънәләренә дә зур игътибар бирелгән. Әйтик, бай тирәк, бик зур карт тирәк. Борынгы төрки халыкларда тирәк, бай тирәк, изге агач, орух агачы булып саналган. Мондый исем әтисе йортында калачак ир балага кушылган. Ә бик сүзенең нык, көчле, таза кебек мәгънәләре бик батыр, бик бау, бик булат, бик таш кебек исемнәр дә чагылыш тапкан. Хатын-кыз исемнәрендә биби компоненты элек бик нык файдаланылган. Гомәр Саттаров сүзлегендә шундый туксаннан артык исем теркәлгән. Бу сүзнең бикә, ханым һәм матурларның матуры дигән мәгънәләре бар. Әлбәттә, исемнәрдә аның соңгы мәгънәсе алгы планда тотылган. Моны Биби сүзенә өстәлә торган башка компонентлар да күрсәтеп була. Бибигәүһәр, Бибигөл, Бибисылу, Бибизөһрә, Бибинур һәм башкалар. Мондый исемнәр татар халык иҗатында да матурлык, гүзәллек символы буларак киләләр һәм, гадәттә, җыр исемнәре үк булып хезмәт итәләр. Биби Бибинур, Биби Саҗидә, Бибкәй Гөлкәй, Бибкәй матур һәм башкалар. Менә соңгы җырның кушымтасы. Әч-түш Бибкәй дус, Бибкәй матур суга бара, Зәңгәр чиләген асып. Сандугачлар сайрашалар киянтәсенә басып. Шагыйрь Шайхзадә Бабич та үзенең Исемнәр бакчасы шигырендә бу исемне читләтеп үтми. Бибиасма исеменә ул түбәндәге шигъриятле юлларны багышлый. Тавышың чишмә, телең тәмле, Бибиасма. Итәкләрең бик килешкән, буй-буй тасма. Гыйшык дигән дарья булса, шул дарьяда Күңел савытын чайкар өчен син бер басма. Инде В хәрефенә башланган исемнәргә күчик. Алар бездә чагыштырмача күп түгел. Барысы да диярлек гарәп теленнән алынганнар, нигездә бер компоненттан торалар. Бер үк исем ир-атларга да, а, ә кушымчалар өстәлеп хатын-кызларга да кушыла. Менә хәзер дә очрый торган исемнәрдән кайбер үрнәкләр, вагыйз, вагыйзә, үгетләүче, әхлак бирүче, вакыйф, вакыйфә, Белемле, акыллы. Вафир, Вафирә, киң күңелле. Вахид, Вахидә, беренче яки бердән бер бала. Васил, Вәсилә, аерылмас дус, көтә белүче. Вәсим, Вәсимә, чибәр, сөйкемле һәм башкалар. Ниһаять, бу бүлекчәгә кагылышлы аеруча игътибарга лаек бер момент. Совет власте елларында илебездәге башка халыклардагы кебек, бездә дә, даһи юлбашчыга олы ихтирам йөзеннән, балаларга Владимир Ильич Ленин исеменә мөнәсәбәтле яңа исемнәр кушу киң урын алды. Мисаллар китереп китик. Вил. Владимир Ильич Ленин исеме. Әтисенең исеме һәм фамилиясенең баш хәрефләреннән кыскартылган кушма исем. Вилен, Вилена. Шундый ул ясалыштагы исем. Вильнур. Владимир Ильич Ленин нуры. Владлен, Владлена. Владимир Ленин фамилиясеннән ясалган һәм башкалар.